Дәвам итәбез. Хәзер и хәрефен ясарга өйрәнергә вакыт килеп җитте. Кабат. Хәзер беренче кат юнәлешләрне тотабыз. Менә бу и хәрефе димәк инде ул йомры форма яңадан. Менә бу ягыннан башлап, кырыгы сул кырыйдагы ягыннан башлап уңга таба җибәрәбез, аннары өскә күтәреләбез дә Соңыннан аска төшеп җитәбез. Һәр башта бу сурәтне кабатлыйбыз. Менә бу ноктадан башлыйбыз. Уңга таба җибәрәбез. Хәзер өскә һәм аска төшәбез. Кайчакта кайчакта балалар менә болай ясарга тырыша. Аңа алай җиңелрәк. Дөрес түгел, ул соңран соңнан проблема китереп чыгарачак. Әйләнгән вакытта рәтәве булсын дөрес, дөрес юнәлешләрне тоту. Һәр беренче кат юнәлешләрне булдырабыз. Менә булдырдык. Бу юнәлеш дөрес булганга, без аның астына сызык куябыз. Менә бу хәреф миңа ошый. Шуның өчен мин аны күрсәтергә өчен, күрсәтер өчен астына сызып куям. Хәзер икенче катны кушабыз. Инде бу контроль нокталарны тию дигән максатны үтәргә тырышабыз. Беренче ноктадан икенчесенә, өченчесенә, хәзер менә монсында дүртенчесе булып анысында тиеп китәбез һәм аска таба соңгы ноктаны тиергә тырышабыз. Нокталар безгә юлның кырларын үтәргә ярдәм итә. Менә бу хәреф беренче, икенче катны үтәгән. Шуның өчен ул миңа ошый, аның астына сызып куям. Беренче хәрефне яза да бала. Арасында ошаганнарын, менә ике катны үтәгән хәрефләрне сызып барасыз. Калган хәрефләр ошамаган булса сезгә, сез аларга игътибар итмисез, бер сүз әйтмисез. Менә ул иң мөһиме. Ул иң авыры да булырга может. Но ул бик нык, бик көчле Ысул. F хәрефе. Димәк, карыйбыз бу укларга ас, өстән аска таба төшә беренчесе, икенчесе сулдан уңга таба. Бу сурәтне кабатлыйбыз һәм бетерәбез. Әйдәгез, ясап карыйк үзебез. Өстән аска, сулдан уңга. Булдырды. Безнең укучыбыз астыннан сызып куябыз. Димәк, бу зачет дип әйтик. Һәр икенче, бу беренче кат булды, икенчесен куш. Кушабыз. Менә монда бу прописта мәзәгрәк инде минем өчен. Ясап карыйк әле менә дәфтәрнең битендә. Ул бит анда менә ике шакмакның биеклеге булып чыга. җиңелрәк менә. Так, болай булса, бу артык киң була, әйдәгез, әзрәк нечкәрәк итик әле. Менә. Э, киңлеге тулы шакмак булмасын, әзрәк булсын. Болай булса, матуррак килеп чыгачак. Ә менә өстән аска инде ике шакмакның бөеклеге булсын.

Димәк, икенче катыбыз контроль нокталарны үтәү. Менә монда аска тисен. Ул матурлыкны бирә. Ул хәрефләрнең бөеклеген бер итергә ярдәм итә. Булды. Охшаган хәрефләрне астыннан сызабыз. Охшаган хәрефләр дигән сүз ике каты да үтәлгән дигән сүз. Һәм өченче хәрефне алып җибәрик. G хәрефе. Монда инде йомрый формада һәм менә мондый ятер формага ошаган бер форма. Уннан, уннан сулга җибәрәбез, аска төшәбез, кире кайтабыз. Һәм Шул ук ноктадан башлап аска таба төшеп, сулга әзрәк күтәрелеп җибәрәбез. Күтәреп җибәрәбез. Әйдәгез, уңнан сулга ясап бетерәбез. О хәрефе булып чыга. Хәзер О хәрефенә кушабыз менә мондый бер зур өтер. Ә менә дәфтәрнең битендә ул менә болайрак күренергә тиеш. Монда терелсен шакмакларның якларына. Алар җиңелрәк тә, матуррак та күренә. Ясау да җиңелрәк. Аңлырак. Аңлашуы әйбәт. Так, аңлырак түгел, ә күренеше аңлашыла. Хәзер Әйдәгез, О хәрефен ясыйбыз башта. Бу мөһим, бу мөһим менә уңнан сулга булсын. Ясап бетерәбез дә. Шул ук ноктадан башлап, аска таба таякны җибәргәч, Y сулга борыла иң соңгы моментта. Беренче каты юнәлешләрен тикшерәбез баланың. Менә аны карап утырырга кирәк, ничек ясый ул аны. процессын күрергә кирәк. Хәзер менә юнәлеше үтелгән. Әйе, балам, бу дөрес, миңа бу ошый, мин шуның өчен сызып сызам астына. Хәзер инде икенче катында кушабыз. Бу контроль нокталар каты дип атыйм мин аны. Ул юлны саклау каты. Этап. Юнәлеш плюс юлга дөрес тиюе. Кырга чыкса, без аны просто бер сүз дә әйтмибез. Җитмәсә дә тоже. Гел күрмәгән төсле бер сүз дә әйтмибез. Безнең бөтен игътибар әйбәт хәрефләргә юнәлсен. Шуларны без шуның өчен астларына сызып чыгабыз. Менә игътибар юнәлгән эш эшләнәчәк һәм ул гына эшләнәчәк. И шуның белән эш тизрәк барачак. Бу психологик ысул. Һәм менә бу H хәрфен дә алып җибәрик. Бу җиңел хәреф дип тоела миңа. Астан, ай, өстән аска төшәбез. Укларны үтибез. Менә бу уклар. Сулдан аска төшәбез. Бу сурәтне кабатлыйбыз һәм Юнәлешләрен дөрес итеп ясадык. Хәзер үзебездә ак җирдә кабатлыйбыз юнәлешләрен. Бу да дөрес, шуңа күрә сызып куям астын. Хәзер икенче катын да кушабыз. Менә тагын да F хәрефендә кебек бу таякның биеклеге менә монда дип нокта куеп ярдәм итсәгез дә була балага. Өстән аска төшәбез. Һәм солдан уңга барабыз. Менә бу нокталар тиелсен. Булды, бу дөрес. Шуның өчен бу сызылган. Дәфтәрдә ничек күренеше? Ике шакмак биеклеге һәм бер шакмак җитмәсен киңлеге. Бер шакмактан Әзрәк булсын киңлеге. Ул вакытта матурак булып күренә. Бу да болары астына да мин сызарга риза, чөнки алар миңа ошый, алар ике катны да үтиләр. Булды.